ɛyɛ dɛ ara sɛ wɔnya baako bi a ɔbɛdi wɔn anim na saa nipa a ɔbɛdi wɔn anim no wɔn na nipa a aka no ɛde wɔn werɛ yɛ borɔfo kasa mu yɛka sɛ wɔn sovereignty ɛhyɛ ne mu sɛ Ɔno na ɔnhwɛ na ɔntoto nnoɔma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a aka adi n'akyi no bɛdi yie. Enti meyɛɛ research kakra bi. Abusuafoɔ, Nyankopɔn a ɔyɛɛ yɛn, ɔbɔɔ yɛn, na ɔno na ɔnwenee nnipa no, wanhwehwɛ da sɛ nka onipa bɛnya kandini. Wampɛ bi da. Deɛ Onyankopɔn pɛeɛ ara ne sɛ anka ɔno Nyankopɔn no ara bɛdi yɛn kan na ɔde yɛn akɔ baabi biara a yɛpɛ sɛ yɛkɔ. Nanso, ɛkɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a, onipa su ne ne ban nti, ɔpere yɛ sɛ ɔbɛnya ɔkandani amena di n'anim. Bible mu no, nipa hyɛ aseɛ sɛ ɔte nyame so atua na ɔhwehwɛ sɛ nti aduru baabi nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ mopɛ deɛ a ɛneɛ mɛyi mo so kandini de ama mo ɛne sɔɔ mokae ne bible no mu papaapa pii saa adeɛ nanso deɛ meka kristofoɔ ne mo a moakenkan bible no mokae Na Saul bɛdii nnipa anim a yɛ kane tete hɔ Israelfoɔ no, ɔbɛdi wɔn anim no, sɛ wohwɛ abakɔsɛm no a, ɔdi wɔn nya ankasa. Ɛfiri hɔ no na Nyame ma akwanya sɛ nnipa nya kandini Nti ɔsan de Dawid bae. Ɛfiri hɔ no, ɔsan bɛsisii ahene a nti Bible mu koraa no yɛwɔ baabi a yɛfrɛ hɔ kings. Kings na yɛ ahemfo a Nyankopɔn de ne werɛ hyɛ wɔn, ne werɛ hyɛ wɔn mu sɛ ɔn na ɛnni onipa anim. Ɛbɛpem nnɛ, leadership mpa da. Sɛ wokɔ adwuma biara mu a, wobɛhu sɛ yɛse kɔ adwuma wei ne panin ni. Mpanin no koraa yɛtumi kyekyaa ma no kɔ ara kɔduru fam. Na ɛnɛ baabi a me ne wo ba bɛhwɛ paa no, last week me ne wo ka political one no kakraa. Awerɛhoɔ a yɛ a na medi no wɔ me mu sɛ, sɛ obi ka kyerɛ me sɛ ɔno ba bɛdi m'anim a, mebisa sɛ, So ɛdɛn nti na saa nipa no agye sɛ ɔno otua sika saa de ma me me a ɔso ɔbɛdi m'anim na ɔbɛsom me no wohwɛ leadership a leadership is all about service sɛ wo a wobɛyɛ leader no wobɛyɛ servant wo na woba abɛsom na ɔno a ɔno ka kyerɛ wo sɛ ɔba abɛsom wo no Seesei baabi a ɔman no akɔ akɔduru ne sɛ saa nipa no gye sɛ ɔno bɛtua sika de ma wo. Ɛpa wo kyɛw ka kyerɛ wo sɛ kɔɔ mepa wo kyɛw ma me akwanya ma me mɛsom wae na mebɛsom wo no gye sika asomasi na ma me akwanya na mensom Sɛbea buru sɛbea sɔn. Wodwene saa adeɛ wei ho a, wonte wo ho ase da. Ɛno bi na asi so ame no. Sɛ onipa a wɔse meba abɛdi mo so, nipa no bɛdi nkurɔfoɔ bi so no, wɔn mmom, ɔno mmom, ɛretua sika de ama amanfoɔ. Me ne wo kasa yi, ɛsiane Yɛse independent candidate bi a wayi ne ti wɔ Soame no nti wahyɛ aseɛ koraa retotɔ cars ne adeadeɛ de ma. Ɔfrɛ wei a na wama no sika sɛ menkɔ nkɔdi asomasi akyi. Ɔfrɛ wei a na wama wei sei. Ɛyɛ allegation o. Ɛɛɛɛ Kaakum yɛgye no kwaku anum nti gyiri sɛ nkorɔfoɔ no nkyɛ ɔmo bɛduru ha na ɔmo bɛba abɛkyerɛ nsɛm no mu deɛ ɛresi wɔ Soame ne sɛ obi deɛ ɔkyerɛ sɛ sɛ ɔno nni hɔ a Soame agu haa na mpo sɛ parliament koraa no ɛm sɛ dabrɛ ɔni hɔ a Ghana parliament ɛnyɛ yɛ bio Yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔnya nkwa daa na ɔntena ase daa. Awuraba ɔsɛ kyɛ mɛ nsa bɔ so mɛ mɛ ni nsaw mɛ ni nsaw sɛbi ɛɛ politics amu abɔ bra sɛ nyɛ politics di anka mene pɛ kamene pɛ politics na ama yɛbɛka so abɔ bra deɛ wonya yɛ nyinaa wonya no wɔ politics mu. Wannya no baabi a nyɛ wo brɛ, nyɛ wo sweat. Politics na ɛma onyaa baabi gyinaeɛ. Na ano koraa no tee na yɛsɛ odin no. Ɛfrɛ yɛsɛ yɛfrɛ o Lawrence Adaabi. Sɛ wɔn ka na menim sɛ ampa a. Ɛna bɔ odin baako saa de Lawrence Ada anaa. Ɛna na amanfoɔ keka sɛ odin saa na akɔyɛ. Ɛno koraa na ho antew anyiwa so. Na no parliament koraa wɔn starte sɛ wɔn frɛ Lawrence adɛ. Menim baabi a ɔkɔ nyaa no deɛ. Na saa na nkurɔfoɔ a ɛm sɛ ɛwɔ Soame no wɔn anya ne nteɛ a na wɔn nso ka. Honorable, deɛ Soamefoɔ ka ne sɛ, daabi o, Soame akonnwa no nyɛ fie akonnwa o. Ɛna wakɔ ama wo nko ara watena so ama wakɔ ama obi aba o. Ɛyɛ amansan dea.

Nka akrakyefoɔ nso wɔ hɔ. Akrakyefoɔ bu de nyɛ wo nko a. Nti deɛ ne wɔn ka no sɛ nka wo deɛ nka wakɔ kakra a sɛbe wo ne wo nkurɔfoɔ adi bi a nka wɔn nso nya akwanya kakra na nka wɔn nso aba abɛdi bi. Nso m sɛ ɔno aboa agye akantan wɔn ani so wɔn ani ase dodo nti ama wɔn ɛɛtete. Na ɛkura ne no koraa nko ara o. Ɔno aboa wɔn se Wonhyɛɛ da nyɛɛ biribi papa bi a wɔbɛtumi de wɔn nsa asi soɔ, monumental evidence, pictorial evidence bi a wɔbɛtumi de wɔn nsa asi soɔ. Wɔnkyerɛ sɛ wɔn ahu bi saa. Wɔabɔ adaroma, ɛnɛ wɔn bɛba ha, me nkurɔfoɔ no bɛba ha. Nti wɔn nya mmae no, abusua, montie me. Me ne wo ka leadership ho asɛm. Sɛ wokenkan Bible no a, baabi asɔfoɔ no meka a mesa mo a monim yare mo abie ɔse huu mo a moasoa ne so abrɛ na mokɔ nnua abuo mommra me nkyɛn mɛyɛ ahome ma mo kra he who labored and high ladened burdened come unto me and have rest for your soul Mo a moabrɛ, mommra me nkyɛn mmɛgye ahome mma mo kra. Ɛnnɛ mibisa sɛ, so yɛkɔ asɔre sɛ yɛkɔpɛ ahome de ama yɛ kra? Anaasɛ yɛkɔ asɔre sɛ biribi a yɛrepɛ nti na yɛrekɔ? N'ano yi a Covid nineteen baa yɛ yi ɛna maa yɛ hunuu sɛ asɔfoɔ sɛ asɔre nni hɔ a Twii no bɛka sɛ ɛmaa wɔn adapaa daa adi hmm? na ano yi a kan yɛ adan mesere ɛna maa wɔn adapaa daa adi sɛ sɛ asɔre nni hɔ a wɔn nni hɔ Nti na Nyame a wɔn se wɔn na ɛseɛ sɛ wɔn de wɔn ho ato no soɔ no, saa Nyame no, na ɔwɔ he? Abusuafoɔ, deɛ menim ne sɛ, Nyankopɔn de wɔn asi hɔ sɛ, wɔn na yɛ nya, nti Nyame ka kyerɛ, eh, Yesu ka kyerɛ Peter sɛ, Peter, wowo so, ɛna mede m'asafo yi bɛsi. na hell ne n'apono ntumi ntwe mfa so. Duru baabi Yesu sa ka kyerɛ sɛ, Peter, wodɔ me? Ɔse, aane. Peter, wodɔ me? Mprɛnsa. Peter se, aane. Ɔse, sɛ wodɔ me deɛ a, yɛn me nnwan. Nti yɛmfa no sɛ yɛn a yɛyɛ asɔre kɔfoɔ no yɛyɛ yɛn nnwan. Ɛna Wɔn a ɛrehwɛ yɛn so no, wɔn na ɛyɛ dwanhwɛfoɔ. Na anka sɛdeɛ buro o, odwan ne dwanhwɛfoɔ, hwan na ma ne yɔnko aduane di? Odwan. Yesu Kristo de saa asɛm wei yɛ bɛbuo sɛ odwan ne sɛbe yɛn a yɛkɔ asɔre no. Ɛna asɔfoɔ no nso, wɔn a ɛdi yɛn anim kan no nso yɛ dwanhwɛfoɔ. Na mebisa, Yɛn asɔfoɔ a wɔn na ɛyɛ dwanhwɛfoɔ no, wɔn ne yɛn, hwan na ɛsɛ sɛ ɔma ne yɔnko aduane di? Wɔka wɔn sɛ, Onyame asɛm no na yɛde ma mo sɛ aduane, na mode asɛm no ma yɛn a ne yɛn asan atua aduane no ka. Mode asɛm no de ma yɛn a. na yɛatua asɛm no a mode maeɛ no, moafɔɔso yɛn ama yɛatua ka. Na wonim, merema mo Genesis bi, merema mo Revelations bi kakra. Asɔre ahyɛase, ɛyɛ Roman Catholic ahyɛaseɛ kane tete a yɛn yɛ mu bi, yɛne afiri yɛbɛbɛto asɔre no. Sɛn na na asɔre te? Asɔre no yɛ solemn place, baabi a wokɔ a wode ahobrɛaseɛ nyinaa with all humili hum humility ɛna ɛkɔ. Wobrɛ wo ho ase, wohwɛ fada sɛdeɛ wɔsi ɛyɛ n'adeɛ ne nneɛma fa a, na ɛyɛ baabi a yɛbrɛ yɛn ho ase. Nti na wohwɛ wɔn mpaebɔ koraa no a, mpaebɔ no yɛ dinn sɛ yɛne yɛn Nyankopɔn na ahyia. Ɛnyɛ Kristofoɔ nko na meka, mewie aba Muslim, mewie aba Islam, you know, because these are the two major religions a megye di sɛ yɛwɔ wɔ yɛn man mu ha. Ɛno ɛkɔɔ n'anim kakra na Pentecostal churches ɛbaeɛ.

Adeɛ na asi so amɛ. Sɛkyerɛdum ase ama mpemtin anan.
Medaase paa, medaase paa sɛ anwummerɛ yi wama yɛn saa akwanya yi sɛ yɛnka yɛn asɛm. Sɛdeɛ wotee no no, yɛwɔ soame a yɛyɛ soame mmeranteɛ. Ɛna yɛhunu sɛ soame mpuntuo akɔ fam. constituency no mpuntuo akɔ fam. Nti yɛgye si yɛn nan so sɛ yɛbɛboa ma constituency no ayɛ yie. Nti yɛastate a yɛreyɛ ho adwuma but ɛnnɛ no na concern citizen of Suame Magazine wɔn sɛ wɔbɛyɛ press conference ama one week ni wɔapost letters de ama obiara. Yɛannya hwee ɛnnɛ a mediafoɔ no startee sɛ wɔn ba ara na police frɛ yɛn na wɔsoa me sɛ wɔn hia yɛn. Na kyerɛ sɛ wɔse yɛkɔ, ɛyɛ good citizens nti no yɛkɔtie. Yɛkɔeɛ a amanebɔ mu na kyerɛ sɛ ɛɛ mpanifoɔ bi firi Central Police Station na wɔn abɛka asoamefoɔ no. Wɔn de too yɛn anim sɛ ɛɛ yɛn program no ɛɛ Maazi mpanifoɔ de letter aba sɛ yɛntumi nyɛ program no wɔ hɔ.

Enti no, sɛ yɛhu sɛ biribi nkɔ yie wɔ Moazi hɔ na yɛpɛ sɛ yɛka, na sɛ wɔmma yɛn saa kwan no deɛ a, yɛbɛbɔ no, yɛbɛbɔ no, na kyerɛ sɛ deɛ wɔka no. Me, mete wo yie a, na kyerɛ sɛ mo press conference a nka moreyɛ no, nnipa bi nti na nka moreyɛ.
Nnipa bɛn a? Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɛɛ, mpuntudwuma no a abɔ yɛn no, ɛɛ,

Ná press conference no, hwan na anyɛ n'adwuma yie nti na mopɛɛ sɛ mokɔfa obi na anka mobɛka ne ho asɛm de kyerɛ? Hwan na anyɛ n'adwuma yie? Mepɛ sɛ mehu no. Honourable Kyei-Mensah Bonsu, adwuma a ɛkɔ so wɔ hɔ no, ɛnkɔ yie. Ɛno nti na anka yɛreba abɛkyerɛ mu ama amanfoɔ no. Ɛdɛn ne dɛn na asi wɔ Soamea? anyɛ yie. Wotie wɔn bi wɔ radio so a, titiriw PM a ɔwɔ so ano no, wotie no a wɔbobɔ nsɛm, nnoɔma a osekyem, ne kyerɛ sɛ, me naano bi koraa meka no wɔ radio so sɛ, ah, sɛ Honourable nko ara na ɛyɛ wei deɛ, ɛnneɛ Assembly no nso a ɔwɔ so ano no, wɔn nso deɛn na wɔyɛ o? Assembly no nso na ɛyɛ developmental agent, MP nyɛ developmental agent, ɔnyɛ development. Nti deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔlɔbe a

Eguu hɔ dadaada. Bypass a ɛwɔ hɔ a yɛasi agu so no nyinaa, sɛ wobɛfa hɔ a, wofa bepue anom Anyen Kwantaru Road no, kaa, wode wo kaa kɔfa wo sisi a, wo bɔgyɛnt bɛbu. Sɛ wo use saloon car a, wo bɔgyɛnt bɛbu. Ɛna adeɛ a wɔka, magazine no a yɛreka no, up to date, twenty four good years. Deɛ wɔbɛtumi aka akyerɛ wo ara ne sɛ, eh, hospital nni magazine. Nanso, pra adwuma na yɛyɛ no wɔ hɔ. Pra adwuma na yɛyɛ no magazine. Hospital nni hɔ.

Ɛpae guu n'ani. Kyerɛ sɛ yɛde no rekɔ Tafo Gyi. Go slow, go slow, yɛkɔkɔduruu hɔ, ɛnnɛ n'ani bonkum baako, ɔnhunu adeɛ. Ah, kyerɛ sɛ ɔsi yɛnya ɛɛ hospital. No, dɛdɛdɛdɛdɛ, bɛni bio. Akwan no nyɛ. Ɛna ɛtɔ soɔ, te sɛ deɛ woka yi, MP wo na ɛwɔ sɛ wo lobby ma yɛn. Ɛɛ, factory, factory koraa no, wokɔ Aban mu no, sisi ɛsi one day. Yes!
Nka bi a yɛnyɛ eh, excuse, boat kɛkɛ. Ah, boat and not. Ah, yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ, mo yɛ lieutenants a. So ɔno koraa no bi no na ɔtɔn. Yes, yes, ɔno adwuma ano ɔyɛ nti nka akɔ yɛ, ɛnna sɛ nka akɔ hyɛm kina. Because ɛno nti na yɛsomaa wɔ. Wote aseɛ, up to date. One ayi koraa bra hɔ bɛhwɛ sɛ asɛm a meka yi, anaasɛ wonya ɔmo nkorɔfoɔ no bi abusa no, sɛ factory no si baabi na yɛnhu yɛ deɛ a, because yɛwɔ constituency no mu, yɛnhu factory baako koraa wɔ hɔ. Ah, na sɛ yɛ sɛ ɔmo si court.
kɔɔt waa look kɔɔt kɔɔt mazi hia mpuntudwuma yɛsi kɔɔt mazi hia mpuntudwuma because hwɛ young guys yi a ɛɛ eh, president ayɛ adeɛ ɛna ɔde free education aba nti wowie Ɛsɛ sa. Ɛhɔ na ebia woba abɛyɛ ayi kakra na woapɛ kakra de akɔ varsity. Wote aseɛ? Ɛno nso so a, wontumi mmie company biara wɔ hɔ mma yɛn. Ɛna yei yɛnenam mu saa ara. Sɛ ɔbɔ dua mu.
Ma menkɔ biribi hɔ. Eh, Umar Mohammed. Yeah. Aka Alhaji P. Wo deɛ so a, me, me, megye di sɛ, sɛdeɛ wasi, asi da w'akoma so deɛ, tsk.

Suame yɛ ɛɛ baabi a matena hɔ from 1992 na mebaa Suame. Okay. Ɛne sɛ matena Suame akyɛ yie paa. Fine. Na metena Suame no, mede Suame atotototo ɛɛ constituency bebree ho a wotumi sɛ Suame no yɛka akyi dodo. Mhm. Yɛka akyi because of ɔno post, ɔno post, ɔno post. Ɛyɛ ama Suame yɛya ka akyi more. Me me titiriw meyɛ adwuma wɔ Suame magazine, ɛhɔ na mewɔ.

Asetenka, yɛ ma ne mfa mma kurom. Asetenka nso so no, yɛhwɛ mu a, me me titiriw meyɛ straightani, straighter, meyɛ ɛɛ straighter. Asetenka yi ba a me menya bi ayɛ. Factory no a, wɔamfa bi amma hɔ ama manya bi anyɛ o. Asetenka yi nso so a wɔse yɛnyae, ɛmeɛ mfa mma. Asetenka yi nso so ba a, me straighter menya bi ayɛ. Electrician ɔbɛba, ɔbɛnya bi ayɛ. Painter ba a, ɔno nso ɔbɛnya bi ayɛ. Saa nneɛma wei nyinaa yɛrebɔ agu wo a wamfa bi amma o wo nso so a nneɛma wei sɛ wobɔ agu wei deɛ on, on the lighter note yeah. sɛ ghana deɛ no bi hwe ase ma munya bi anaa oh ɔpɛni kɛseɛ ghana deɛ no deɛ yɛmmɔ mpaeɛ sɛ ebi nyɛ dɛ ɛnhwe ase na mmom ɛba a yɛnya yɛ yɛnya bi yɛ na mmom no wo a wamfa bi amma bitumi ayɛ ankɛnsɛ hwee bɛtɛm koraa deɛ ɔno no ɔnyɛ n'isi ɛna maa no Nnoɔma a wayɛ a yɛsusu sɛ wobɛtumi aboa constituency no, wokɔ Mazin hɔ a, wɔn wɔ bridge bi wɔ hɔ, first na wɔ eh, new site hɔ a wontumi nkorɔ so nkɔ old site hɔ, mm-hmm. nti wɔayɛ bridge a eh, bɛɛ four anaa five years that time koraa na ɔbɔ ka 1.3 eh, billion

Deɛ deɛ deɛ a deɛ awerɛho koraa ne sɛ ɛɛ party party a wadi anim ayɛ minority ayɛ majority party office koraa up to date wɔn han wɔn han party office party office a kyerɛ sɛ wokɔ ɛɛ kɔdeɛ kɔdeɛ wɔn asi ne nice sisi yɛ ɛsoa me elang asaase. Yɛatɔn bi ama ɛɛ Mecom foɔ. Wote aseɛ? Enti no, nka wobɛtumi atɔ bi sɛ woyɛ willing sɛ dɛnkyɛmmoa so, baabi a sikafoɔ no wɔ no, ɛhɔ na wo dan sie. Baabi a sikafoɔ wɔ nko ara. Na wo wonni personal office nso. Na MP yɛpɛ sɛ yɛne wo kasa a, ɛhefa na yɛbɛhu?

Nkurɔfoɔ bi koraa kɔhunu ama anhwɛ a wɔbɛgyae. Na mo nso mo ani abere a mote ho mpentenkwa yi, how sure na mo moyɛ wɔ Baasha Aka mu? Ɛno ara nti na ɛnnɛ nka yɛyɛ press conference no, yɛma Nana Akuffo Addo ate aseɛ sɛ ɛɛ party no deɛ ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ party, nnoɔma a ɔyɛ nyinaa yɛpɛ. Na ɔmmie mu, ɔmmie mu, wɔmfrɛ obiara, ɔmmie mu.

Mifii S forty three, ɛhɔ na metenae. Nti soa me nsa ma ɛba sei a, na mepɛ sɛ mesɔ ano ntɛm. Sɛ anhwɛ yie na biribiara kɔsi a, soa me na mefi me papa fie hɔ.
Wate aseɛ? Nti deɛ moreka nyinaa menim, soa me hɔ nyinaa. Na mmom sɛ fa elections ho deɛ, menkɔ bi, menkɔɔ hɔ. Nti na merebisa mo sɛ, so mogye di sɛ papa no ɔbɛtumi

Ɔse ama mo akwanya wei a Nyame adom mama mo akwanya yi no mo bɔ.